Vatesalonika vo sungula ku avanyisa ka vuntlhanu. Loko ti ri ta mikarhi ni ta tinguva ta kona, vamakwerhu, a mi faneli ku tsaleriwa nchumu hi tona, hikuva n'wina hi xiviri ma swi tiva swinene leswaku siku ra Hosi ri ta fika ku kota khamba leri taka nivusiku, siku vanhu va nga ta ku, Ku rhulile! Ku hava xo karhata. Hi wona nkarhi lowu ku onhaka ku nga ta va wela henhla hi xitshuketa. Tanihi ku lumiwa ka wansati la nga kusuhi ni ku kuma n'wana, va nga ka va nga poni. Kambe n'wina vamakwerhu, a mi le munyameni. Hikokwalaho, siku ra kona ri nga mi tshuketi ku fana ni khamba. Hikuva hinkwenu mi vana va ku vonakala, mi vana va nhlekani. a hi va vusiku hina kumbe va munyama. Hikokwalaho hi nga tshuki hi etlela ku kota leswi van'wana va endlisaka swona, kambe a hi hitekeni hi tikhoma, hikuva lava etlelaka va etlela ni vusiku, ni lava pyopyiwaka va pyopyiwa ni vusiku. Kambe leswi hina hi nga vanhlekani, a hi tikhomeni, hi ambala ku pfumela ni rirhandzu xi va xisirhelelo xa hina exifuveni, kutani enhlokweni hi ambala ku langutela ka ku ponisiwa, xi va xihuku xa hina. Xikwembu a xi hi hlawulanga leswaku xi ta hi hlundzukela, kambe ku hi nyika ku ponisiwa hi Hosi ya hina Yesu Kreste. Kreste u hi ferile leswaku Hambi ha hanya hambi hi tietlelele, hi ta kuma vutomi swin'we na yena. Hikokwalaho, tiyisanani mi akisana hi laha mi swi endlaka ha kona ni sweswi. Ha mi kombela hi matimba vamakwerhu leswaku mi va ni xichavo eka lava tirhaka exikarhi ka n'wina lava mi rhangelaka emahlweni endleleni ya Hosi. ni ku mi tsundzuxa, mi va xixima swinene hi rirhandzu hikwalaho ka ntirho wa vona. Hanyani swin'we hi ku rhula. Kutani ha mi khongotela vamakwerhu hi ri, Layani malolo, mi tiyisa lava helaka ntamu, pfunani lava tsaneke, mi lehisela hinkwavo timbilu. Vonani leswaku ku nga vi na loyi a tlherisalaka leswo biha hi leswo biha. Kambe hi masiku hinkwawo, ringetani ku endlelana leswinene, mi swi endla ni le ka hinkwavo. Tshamani mi tsakile masiku hinkwawo, mi nga tshiki ku khongela. Eka hinkwaswo, khensani, hikuva hi kona ku rhandza ka Xikwembu ehenhla ka n'wina ha Kreste Yesu. Mi nga timi moya, mi nga sandzi nyiko yo vula rito. Kambe kambisisani hinkwaswo mi tiya eka leswinene. Hambanani swinene ni hinkwaswo leswo biha swa tixakaxaka. Hi nge Xikwembu xa ku rhula xona ha xoxe xi nga mi endla lava hlawulekeke hi matlhelo hinkwawo, hi nge mimoya ya n'wina ni timbilu ta n'wina ni miri wa n'wina swi nga hlayiseka swi basile, swi nga ri na nandzu siku Hosi ya hina Yesu Kreste a vuyaka. Loyi a mi vitanaka wa tshembeka, kutani u ta swi endla. Vamakwerhu, hi khongeleleni na hina. Rungulani vamakwerhu hinkwavo hi ku tswontswana ka vukwavo. Ndza mi kombela swinene hi matimba ya Hosi leswaku papila leri ri hlayeriwa vamakwerhu hinkwavo. Tintswalo ta Hosi ya hina Yesu Kreste a ti ve na n'wina.